Türkmenistana Tesla awtomobilleri barmy diýip düşürilen geçen gezekki wideomyzda şeýle jogaplar geldi, Balkanda bar eken Tesla awtomobilleri, Lebapda bar diýdiler. Hakykatdanam Tesla Türkmenistanda barmy? Men gözlämde ýok diýip köp ýerden jogap tapdym, ýöne kommentariýada ýazan adamlar az däl. Şoň üçin şol Tesla awtomobilleriniň eýeleri kommentariýa ýazmagyňyzy sizden soraýan. Siziň ýanyňyza baryp şol maşynyňyzy görmek isleýän. Hemmäňize salam. Laýk basmagy hem-de podpisas etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Men bolsa geçen gezekki wideodaky Ilon Maskyň durmuşyndan galan ýerimden dowam edeýin. Sebäbi müňlerçe adamlar daže müňdenem kän kommentariýa Ilon Maskyň dowamyny aýtmagymy haýyş etdiler. Siziň haýyşyňyzy ýerde goýup bilmeýän. Onda wideony doly görüň, bu wideoda beýlekiler ýaly uzak bolar. Mask birnäçe million dollarlar gazanaýan ýagdaýynda-da Mask dynç almagy saýlamady, gaýty Mask öňkidenem beter işlemekligi saýlady. Asyl maksady Marsa gezelenç etmekdi, has dogrusy Marsda ýaşaýyş gurnamakdy. Mask öz arzuwlaryny amala aşyrmak üçin Los Anjelese göçýär. Näme üçin Los Anjeles? Los Anjeles raketalar we älem giňişliginiň ýüregi Sebäbi şol ýerde ähli analizler, ähli ýyldyzlar baradaky maglumatlar laboratoriýa we ägirt ullakan teleskoplarda seredilýär we ýazga alynýar. Elbetde, Maskam bu ýerlere göçüp, şol ýerlerdäki iş tejribesini güýçlendirmek isleýär we iki müň ikinji ýylda SpaceX atly öz kompaniýasyny döredýär. Bul kompaniýanyň ýeke-täk maksady Marsda ýaşaýyş gurnamak we SpaceX ilkinji eden herekedi öz raketasyny özi ýasamak, hem-ä başga kompaniýalara gymmat töläp raketa almaly däl, hem öz kompaniýasynda raketa öndürmeli, hem-de kosmos giňişligine uçuryljak ýükleri SpaceX arkaly äkidip, gowja girdeýji gazanmakdy. Maskyň dostlary we doganlary şeýle bir zat diýýär, Gel onda taryha gezelenç edelidiýýär, taryha seredeldiýýär. Maskyň öňüne taryhy dikýärler, nähili taryhy? NASA-nyň, Boeing kompaniýalarynyň we mundan öň birnäçe kompaniýalaryň uçuran raketa taryhyny öňüne dikýärler. Bu ýerde näme diýýär? Bir müň dokuz ýüz elli ýedinji ýyl, bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda Amerika tarapyndan uçurylan raketalarda jemi dört ýüz sany raketa uçurylýar. Şol dört ýüz uçurylan raketanyň ýüz sanygyndan has köpüsi, ýüzden gowragy Bir şowsuzlyk bilen, partlama bilen netijelenýär. Bull şeýle diýýär, Sen ýüz sany raketa, partlama bilen netijelenmäne taýarmy, seň eliňdäki pul şoňa ýetýärmi diýýär. Maskyň öňünde goýan puly bolsa, Maskyň bar jübütindäki puly bolsa, bary-ýogy üç ýa-da dört sany raketa uçurmana ýagdaý ýetjekdi. Mask şonda-da öz maksadyndan Hiç hili ýagdaýda ýüz döndermeýär. Aslynda dostlarynyň we doganlarynyň aýdýan sözleri dogrudy. Boýnik ýaly, nasa ýaly döwlet derejesindäki ägirt uly kompaniýalar bilen ýaryşmak prosta bir akylsyzlykdy. Hemem bar bolan azajyk puluň bilen. Maskyň arkasyndan gülýän döwlet kompaniýalaryna garamazdan, ýuwaş ummanynyň ýakynynda öz test merkezini gurnaýar. Üç ýüz metr kwadratdan ybarat bolan diňler, raketalar şol ýerde test edilýär we birnäçe täze maglumatlaryň üstünde işlenilýär, hatda hiç kimiň tapmadyk maglumatlaram tapylýar we elbetde şowsuzlyklar ýaşalýar, şowsuzlyklar netijesinde birnäçe kelleler döwülýär, nerwler kül bolýar. Ilon Mask öz işgärlerinden gaty kän zat talap edýärdi we öz işgärlerine wagtly-wagtyna dynçam beribilenokdy. Hepdede alty-ýedi günläp, azyndan on iki sagatlap iş başynda goýýardy. Ýöne muňa garamazdan, Ilon Mask öz işgärleriniň maşgala ýagdaýyny we durmuşynda dörän islendik problemalaryny, islendik meselelerini çözmek üçin hiç bir çykdaýjydan ýüz dönderenokdy. Şeýlelikde, iki müň altynjy ýyl geldi, ýigrimi dördünji mart, Ýuwaş ummanyna, Kwas adasynda hemme zat ýerleşdirilýär we ilkinji raketa kosmosa ugratmak üçin taýýar ýagdaýda durulýar we start knopka basylandan soň, bary-ýogy ýigrimi sekuntdan soň öndürilen raketa prosto howada zryw berýär we Galanja bölejiklerem ýuwaş ummanyň üstüne düşýär. Birinji raketa partlandan soňra bary-ýogy bir ýyl wagtyň içinde ýene-de täze raketa düzülýär, ýene-de şol ýuwaş ummanyň üstünde hemme zatlar taýýar, start knopka basylýar we älem giňişligine tarap ikinji raketasy uçurylýar. X kompaniýanyň alty minut hemme zat gülälä-güllükdi we altynjy minudyndan soňra Raketa ýene-de bir gezek zryw berýär. Näçe ýyllaryny beren adamlar prosto şok geçirýär. Gazetler, prýamoý efirler, ähli maglumatlar diňe SpaceX kompaniýasy we Ilon Mask barada ýygnak geçirilýär. Ilon Maska ynanyp ýören, ýürekden ynanýan adamlara çenli ýuwaşlyk bilen elini uzadyp başlady. Elini üzüp başlady, sebäbi hemme kişi bilýärdi, Ilon Maskyň maýa goýumy bu zatlara ýetjek däldi. Iň soňky uçuş şansy galdy. Bu zatlardan soň bar pullaryny gutaryp barýardy we batma riskine doly derejede ýakynlaşdy. Elbetde, Ilon Mask diňe bir SpaceX bilen gyzyklananokdy. Hem SpaceX barada gyzyklanyp, raketalaryň projektlerini çyzýardy hem-de şol bir wagtyň dowamynda elektrik awtomobilleri baradaky maglumatlaryň gözlegindedi. Bu wakalar iki müň üçünji ýyla degişlidir. Iki müň üçünji ýylda elektrik enjamlary barada maglumatlar hem-de SpaceX baradaky maglumatlar işläp ýörkä, iki sany elektrik inžener bilen garşylaşýar. Martin Eberhard hem-de Mark Tarpiniň atly iki sany elektrik inžener bilen inženerler bilen garşylaşýar. Bul elektrik inženerler Iki müň üçünji ýylda Tesla Awtomobil, Tesla Motors ady bilen elektrik awtomobilleriniň düýbüni tutan iki sany inžener, ýöne bulara näme ýetenokdy? Maýa goýum ýetenokdy. Bularda elektrik maşynlarynyň dizaýnlary baram bolsa, elektrik maşynlaryny öndürmek üçin ýagdaý ýokdy. Hawa, hawa, siz dogry eşitdiňiz. Tesla awtomobillerini Ilon Mask düzen däldir. Tesla awtomobilleriniň düýbüni tutan iki sany inžener, Ilon Mask bolsa bulara podderžiwt edýär, ýöne elbetde podderžiwt edenden soň kän bir üýtgeşmeler gidirýär. Bir awtomobili noldan başlap öndürmek üçin hem-de öndürjek bolýan awtomobiliň doly derejede elektronika boljak bolsa bul iş örän kyn zatdy. Aňsat zat däldi, sebäbi dünýä derejesinde birnäçe adamlar şul sistemada etjek boldy, ýöne hiç kim şul sistemany doly derejede ýola goýup bilmedi. Şeýle kynçylyklary göz öňüne alyp, iki müň dördünji ýylda Ilon Mask Tesla kompaniýasyna alty ýarym million dollar maýa goýum goýýar we elli bir prosent paket aksiýasynyň eýesi bolýar hem-de Tesla kompaniýasynyň başlygy wezipesini eýeleýär. Şeýlelik bilen özüniň ilkinji Roadster awtomobilini öndürýär, öndürilen awtomobil iki bütin ondan alty sekuntda noldan ýüz kilometr sagat tizlenmä barýan örän rahat awtomobil öndürýär. Bul önümçilikden soň intek satuwa girilýänler prosto test maşyn çykarylýar we sürülýär intek testde mundan soňra halk üçin hemme adamlaryň satyn alyp bilme mümkinçiligi döreder ýaly dört gapyly maşgala üçin niýetlenen iki sanak bagažy bolan täze maşynyň dizaýny gurnalýar. Garaz birnäçe maşynlaryň üstünde işläp başlanylýar. Test awtomobil industriýasyny hem-de Kosmos giňişligine uçurjak bolýan raketalar SpaceX kompaniýasynda birnäçe maýa goýumlar goýýar. Mask we işgärleri üçin şul günler örän kyn günlerdi. Maskyň özi däliremän bärýanydy, bar maýa goýumyny, bar puluny ýitirip barýady. Ýitirdi paçry, iň soňky derejesine geldi. Raketalary zyrýa boldy, raketalar partlady. Her gün Tesla awtomobil kompaniýasyndan gelýän habarlaram gün-günden hasam beterleşýärdi. öňünden alnan zakazlary yzyna zakazlary öndürip berip bolanok diýen analizler gelýärdi. Garaz, birnäçe adamlara bergili bolup barýardy. Öňler Mask bir biznes açmak üçin ýigrimi alty müň dollar kakasyndan alan puluny harçlaýan bolsa, indi bu iki sanak biznes üçin jemi iki ýüz million dollar pul harçlady. Ilon Maskyň bar puly gutaryp barýar, ýöredilen maýa goýumlar, açylan biznesler hiç hili ýagdaýda girdeýji geçirenok. Hemme zatlar bolup durka üstüsine Ilon Mask maşgala ýagdaýam gowy däldi. Ilon Maskyň öz maşgalasy bilen arasy bulaşyp başlaýar we iki müň sekizinji ýylda öz aýaly bilen aýrylyşýar. Hemme gara günlerden soň ak günlerem gelmeli, Ilon Maskyňam durmuşynda ähli problemalardan soňra ahyr soňunda dördünji uçuşa taýýarlanylan raketasy uçurylýar, hemme kişi premoi efirde dördünji raketa tomaşa edýär, raketa dokuz minutlap uçýar we dokuz minutdan soňra raketa atmosferadan çykýar we kosmosda öz ýerine ýeleýär, motor öçürilýär, şol ýerde erkin ýagdaýda hereket etmäne başlaýar. Ilon Maskyň guran raketasy şeýlelik bilen dünýäde bir rekord goýýar, ilkinji hususy kompaniýa tarapyndan öndürilen raketa dokuz minutyň dowamynda älem giňişligine çykýar. Elbetde bul gowy gün, şatlykly gün. Ýöne Ilon Mask batdy. Iň soňky raketasynam uçurmak bilen elindäki bar bolan puly gutardy. Ol Plusam ýene bir kompaniýasy bardy, Tesla awtomobilleri. Tesla awtomobillerem satuw edip bilenokdy. Mato maşyn öndürmek üçin puly ýetenokdy. Garaz, Gün sanaýardy. Bir ýerlerden bir zat çykmak üçin. Ýöne hiç hili ýagdaýda öz işgärlerine şeýle bir batandygyny aýdanokdy. Gaýtam olara göwünlik berýärdi, täze öndürmek üçin täze önümçilikdäki bar bolan raketanyň planyny çyzyp berýärdi işgärlerine. Iki müň sekizinji ýylyň aýaklarynda Ilon Mask üçin täzeden gün dogýar. SpaceX kompaniýasynyň aksiýalary gitdigiçe artýar. SpaceX kompaniýasynyň aksiýalary on esse gymmatlaýar. Gün dogýar diýdim, nähili gün dogýar? Bul şeýle bir zat, Ilon Maskyň üstünden gülüp bolýar, gülüp ýören NASA kompaniýasy Ilon Maska ýüz tutýar. Älem giňişligindäki NASA-nyň kosmos stansiýalaryna äkitmeli ýükler Jimmy on iki sapar uçurylmaly raketalar şertnamasyna zat edýär, ylalaşyk gol çekýärler. Nähili NASA-nyň özi üçin şo zady uçurmak örän gymmat düşýär. Iň gowusy Ilon Maska haýyş eden gowudy, sebäbi Ilon Mask raketalary özi öndürýär, öz ýerinde hem-de amatly bahadan uçurmanyň ýoluny tapdy. Bu näçe bolýar? Bir bütin ondan alty milliard amerikan dollary bolýar. Elbetde, bu lomoý summany nagt ýagdaýda eline alandan soň, Ilon Mask, elbetde, ýeňleýär. Ýaňky minusdaky kompaniýalaryna ep-esli summada pul ýatyrýar. Hem-ä SpaceX kompaniýasyna pul ýatyrýar, hem-de Tesla kompaniýasyna pul ýatyrýar. Şeýlelik bilen, SpaceX kompaniýasynyň häzirki bahasy bir ýüz otuz milliard amerikan dollary çenli amerikan dollaryna barabar boldy. Ýaňky uçuşlardan soňra Ilon Mask täze bir zat oýlap tapdy, Nähili? Orsýete-de raketalar uçurylanda raketa ýolda bölünýär we bölekler deňize gaçýar, prosta musorodan galýar hem-de iň soňky bölegi älem giňişligine çykýar. A Ilon Mask näme etdi bu ýerde? Ilon Mask raketa älem giňişligine çykandan soň raketalar täzeden ýerine gonar ýalak etdi. Garaz şeýle bir zat bolýar orsýetinde, Raketalar uçurylanda, biz samolýot diýip göz öňüňe getireli. O welaýatdan o welaýata bir samolýotda gitseň, samolýody musurladyňýaň diýip göz öňüňize getiriň. Şol samolýody musurladyňsaň, eger-de seň bilediň bahasy näçe bolardy? Bu-da şon ýaly, ägme älem giňişligine bir zat uçurmak üçin bir Boeing samolýody, ýa bir raketany prosto musurladyňýaň. Tes Ilon Mask bolsa şo zadynyň öňüni aldy. Kosmos, arkaýyn raketalar uçýar, kosmos äkidýär we ýene-de öz ýerine gonup bilýär. Şon ýaly dünýä rekordyny döwdi we bahalary, älem giňişligine uçmak üçin bahalary doly derejede baha döwdi. Taryhda ilkinji gezek Ilon Mask iki müň ýigriminji ýylda turistleri älem giňişligini aýlap gezelenç etdirip täzeden ýene yzyna getirýärdi, We mundan başga-da indiki ädimler turistleri Aýa gezelenç etdirmek we turistleri Marsa gezelenç etdirmek. Indi bu zatlaryň ählisi bolup durka Tesla kompaniýasyna näme boldy? Tesla sportiwny dizaýn hödürländen soňra Tesla raýatlar üçin Model modellerini hödürledi. Model modellerinde Model S, Model Y, Model S, X we Model üç modellerini tanyşdyrdy halka we halk muny şeýle bir gowy gördi. Nähili gowy gördi? Benzin guýmak gerekgä, ýagyny çalşmak gerekgä, ýag filtrlerini çalşyp ýörmek gerekgä, doly derejede sportiwnyý dizaýn bilen deň derejede ähli sedan awtomobillerindäki bar bolan lýuks segmentlerden has gowusyna hödürleýär, iki sany bagažy bolan, sürmäne örän rahat we bir batareýa bilen bäş ýüz kilometrlik ýoly arkaýyn geçip bilýän daže mundan köpräk geçýänlerem bar, standart ýagdaýda bäş ýüz kilometrlik ýoly geçip bilýän awtomobilleri hödürledi. Hem-de iň soňunda näme etdi? Iň soňunda sürüjisiz sürüp bolýan awtomobilleri döretdi. O nähili bolýar? Prosto ýolda ukyň tutýar, awtopiloda basýaň, saňa derek maşynyň özi ýöreýär, seň gitmeli ýeriňe özi örtýär. Garaz, şeýle bir ullakan özgerişler bilen, Tesla kompaniýasy dünýä adyny tanatmagyna başlady. Hä, mundan gülli muň bilen hem çäklenenokdyr. Tesla kompaniýasy döredilen gülünden bäri Amerikada we birnäçe döwletlerde Tesla bezplatny zarýad goýulýar. Karoçe birnäçe ýerlerde ýerleşdirilen zarýadnik, zapravka diýeli, zarýadnikler, prosta maşynyňda barýaň, mugt çög, zarýada goýup gaýdýaň. Dört sagadyň içinde zarýadyň dolýar. Siziň pikiriňizçe, bul adamyň bary ýogy iki sany biznes proýekidi bardyr öýdýäňizmi? Ýok, elbetde, birnäçe biznes proýektleri bar Ilon Maskyň. Bularyň iň iň gowularynyň biri, naprimýer, meň gowy görýänlerimiň biri Solar City. Solar City kompaniýasy näme edýär? Iki müň altynjy ýylda düýbi tutulan Solar City kompaniýasy güneş energiýasyndan, Günden energiýa alýar. Günüň dowamynda, Günüň ýagtylygyny alan energiýasy bilen bir günde, bir gijeläp arkaýyn töweregi ekläp bilýär. Näme üçin gurnaýar? Şeýle bir zat-da, elektrik energiýasyny öndürmek üçin ýa-ha atom ýadrony stansiýa gurnaýarlar, ýa-da ýene bir zat gurnaýarlar we bularam bolmasyn welin, käwagtlar partlaýar, ýene şoň meňzeş şu heläkçilik bilen soňlanýar. Elbetde, güneş energiýasy bilen alsaň, partlama-da ýok, ýene şoň meňzeş heläkçiligem ýok, garaz, diňe asudalyk üçin niýetlenen güneş energiýalary. Iki müň on üçünji ýylda düýbi tutulan Hyperloop kompaniýasy Hyperloop näme bolýar? Turbaň içine ýerleşdirilen, wakuumly turbaň içine ýerleşdirilen ýörite poýiz bäş ýüz kilometrlik ýoly otuz minudyň dowamynda geçme mümkinçiligini hödürleýär. Bulardan başga-da, iki müň on bäşinji ýylda düýbi tutulan OpenAI kompaniýasy, bu kompaniýa näme zat? Emeli ylym internet sistemalarynyň kompýuter sistemasynyň üsti bilen, emeli ylym edil adam ýaly pikirlenip bilen bir zatlary pikirlenip ýazyp bilýän bir ylym. Biz Şunda ChatGPT zatda görýäs i plýus hem şo-şo aýdymy häzir Däli we Sbiteriň çykaran aýdymy şol emeli iskusstwny intelekidiň üstünde düşürilen klip. Adamlaň özlerine meňzeýär ýöne öz oýnanok hereket etdirýärler. Ýenede iki müň on altynjy ýylda düýbi tutulan The Burning Company. Bu näme zat bolýar? tunelde maşyn, şeýle bir zat bolýar, şäheriň propkasyny aýyrmak üçin uly propka bolýan ýerlerde ýörite turna tunel gurnalýar, diňe Tesla maşynlar girip bilýär. Häzirlikçe şeýle girmeli diýip planlanýar. Tesla maşynlary gelýär, propka aýyrtmaka tunele girýär we şol tuneli uly tyzlykda geçýär, aňarsyndanam çykýar. Garaz şon ýaly tunelde hereket edýän maşynlaryň ýoly The Burning Company. Bularyň ählisinden iň üýtgeşigi iki müň on altynjy ýylda düýbi tutulan Neuralink kompaniýasy, bu näme bolýa ýüz million dollar amerikan dollary maýa goýum ýatyrlan Neuralink kompaniýasy adamlaryň beýnisine çip ýerleşdirip Ýöremeýän adamlary ýöretmek, gözi görmeýän adamlary görkezmek, paraliç kakan adamlary hereket etdirip bilme mümkinçiligini tanýar. Hem-de sen saz çalyp bilmeýänem bolsaň, saňa saz çalma mümkinçiligini hödürleýär. Sen başga dillerde gürläp bilmeýänem bolsaň, saňa başga dilleri öwredip, karoçe, sen uje bilýäň şo çygy dakylanda. Bu zat Bluetooth ýaly tehnologiýa bilen işleýär we kompýuter sistemalaryny ellemän prosta gözüň bilen seredip kontrol edip bilme mümkinçiligini döredýär. Garaz bularyň hemmesi Ilon Maskyň oýlap tapyp ýören işleri. Hemde ýaşlarymyza gerek zat Ilon Mask bütin dünýäni bezplatny wi-fi internet bilen üp üçin etjek bolýar we Ilon Mask şu güne çenli bir müň iki ýüz den gowrak sputnikleri uçurdy, şol sputnikler hemmesi bile işläp başlasa, lokalny tor bolýar we doly derejede besplatno internet hemme kişä hödürlenýär. Indi şu ýerde sizlere bir soragym bar. Indi Ilon Mask şeýle bir zatlar edýär, adamlaryň mozgyna çip oturdýar, ýene bir zat edýär, töweri daş-töwerege ýer şaryň daş-töweregini bir giden sputnikler bilen dolandyrýar. Indi Ilon Maska edýän zatlary dünýäni basyp aljak bolýar diýen birnäçe pikirleri bar adamlarda edil biz bilemizok indi seň pikiriň nähili Ilon Mask ak ýürek bilen edýän hereket edýän hereketler ak ýürek bilen edýänmi ýa-da hakykatdanam käbir adamlaryň aýdyşy ýaly erbet niýet bilen dünýäni eýelemek üçin şu hereket edýärmi pikiriňizi kommentariýada ýazyň siziň pikiriňizem bilesim gelýär indiki wideolarda görüşýänçäk Begnazarow kar sahypasyndan aýrylmaň.